Abusua yɛ mɔbu bia akɔ ababa to be media so eh, quickly yɛ mu ra nsɛm ne nsɛm no eh, mabɔ no kufu mabɔ no sei makyekyere sei bɛdɛ mbɛgye mu na agya mede ama mo na mo nso moanya bi ati na meka mo sɛ ayɛ to be media eh, na mobɛtena sɛ mobɛkɔ so asubscribe to the channel na eh, ne bɛtum bia nso moanya bi atie Na quickly yɛn mo nwura nsɛm no mu na yɛn mfa nsɛm no nso mmerɛ mo. Ɛyɛ sɛ mo bɛ kae ɛɛ pandan seat a abɛda hɔ a kyɛ sɛ ɛɛ mpanyinfoɔ obiara ɛka ho asɛm NPP mpanyinfoɔ ɛka ho asɛm NDC nso mpanyinfoɔ nso ɛka ho asɛm even judiciary nso ka ho asɛm mpanyinfoɔ Parliament fo bi ɛka ho asɛm sɛ kwan na seat a bɛda hɔ no ɛɛ wentwiwentwi bi ɛba ho anaasɛ sɛn. Abusuafoɔ sɛ mo bɛ kae a ɛyɛ NPP racing a ɔmo ɛba abɛkɔ yi for for rep flag bearership of the NPP no ɛyɛ nnipa enum ɛcontexte no ɛɛ nnipa mmienu a a kyɛ sɛ ɔmo ahuri adi kan paa yɛ Doctor Mahmood Bawumia ne Kennedy Okompreko Agyapong na ɛno na ɛɛ. Bawumia de nsɛm bi ato dwa bere a ɔkɔɔ Waa kɔyɛɛ campaign wɔ hɔnom no, na ɔde ne nsɛm bi to dwa fa Kpandan seat no ho. Saa ara nso na mpanimfoɔ bebree nso de wɔn nsɛm nso to dwa. Na me nsɛm nnɛ no, abusua mom yɛmmɔ nwuram na yɛnhwɛ nsɛm a Bawumia kaeɛ ne mpanimfoɔ bebree nso nsɛm a wɔn nso kaeɛ for seat no. Wɔse wei nyɛ dada, wei yɛ ɛnyɛ . ade bi a ɛkyerɛ sɛ ɛnsii da. Na abusuafo, momma ɛnwura mu na yɛnhwɛ ne nsɛm no baako si. The political situation in Kpandai right now, the electoral commission has set up a date for the re-run of the election, what do you make of it? Well, thank you very much, um, to say the least, very, very disappointed.

Ɛnom ne nneɛma nyinaa, parliament nso so ebi ɛkɔ so ne sei ne sei. Pakyɛw ma atiefo a ɛrebisa ne party fo a wɔn yam hyehye wɔn especially ɛnderɛ a yɛtee sɛ electoral commission de abɛto abɔnten sɛ thirtieth of this month ɛna ɔbɛyɛ rerun of the Kpandai elections no na party fo rebisa wɔn yam hyehye wɔn ɛɛ ɛdeɛn na party mpaninfoɔ nim ɛfa this whole process ho? Kwaku, mɛda ase. Mɛkyea wo, makyea Mpanyimfo a ɔne wɔn redi dwuma yi anɔpa yi nyinaa no ate sɛ gɔdɔ na ɛwɔ hɔ. Ɛyɛ nokorɛ, naano yɛahyɛ aseɛ redi ho nkɔmmɔ. Kpandae asɛm yɛ asɛm a ɛmu ɔyerɛ. Na madi kan aka, ma me nto fapem bi ansa na matoa so. Madi kan aka sɛ, nea ɛrekeka kɔ no, ɛyɛ Yawura Mahama ne NDC foɔ adwene po a ɛda wɔn tiri mu nyinaa ne sɛ Ghana foɔ kɔkɔ too aba no bum de maa wɔn no, Ghana foɔ atɔn Ghana de ama wɔn. Nti ɛnneɛ yɛmfa kwati kwan biara so yɛnkyekyere obiara nsa ngu n'akyi na mmara no yɛntu ngu baabi na yɛmfa yɛayɛ kwan bi so na yɛanya adeɛ. Yawura Martin Nyindam. Owinii aba no with three thousand seven hundred and thirty four votes. Na ɛberɛ a NDC ni yi huu sɛ ɔredi ntwo no ara na ɔhyɛɛ aseɛ maa ne supporters resɛesɛe nneɛma wɔ Coalition Centre no a ɛwɔ constituency hɔ. Enti wɔsɛee nneɛma ma ehu bɛtɔɔ Electoral Commission no ne ne staff so. Electoral Commission adeɛ a wɔyɛeɛ ara ne sɛ wɔbɛyi ɛyɛ Collation Centre no deɛ firi ɔsiane sɛ na ehu ne mmamu a wɔn ba no mpo koraa no apolisifoɔ banbɔ a na ɛwɔ hɔ koraa mpo no na ɛno nso emu akɔ akɔyɛ ha ɛna wɔn yii ɛyɛ Collation Centre no de firi hɔ na wɔn de baa ɛyɛ ɛɛ Tamale in fact nteɛ a manya no koraa mpo ne sɛ saa abrɛ no ɛyɛ wɔn Regional Secretary ne yi ɔna ɛsan yɛ CEO ɛma Lotteries Authority ɛbaa hɔ. In fact, asɛm a mereka yi, NDC foɔ polling agent, pink sheet a ɛwɔ constituency hɔ nyinaa, wɔn sign ne nyinaa, wɔn de wɔn nsa hyɛ ne nyinaa ase. Eti, nea court ayɛ a ɛyɛ high court judge ɔwɔ Tamale asi mmara no tiri ase, nea ɔkaeɛ a emu ɔhwerɛm, emu mmienu, baako ne sɛ, san sɛ, Ɛyɛ petitioner a na ɔno na ɛyɛ NDC foɔ parliamentary candidate na ɔnni hɔ no ma ɛberɛ a na yɛyɛ coalition no nti no ɛdeɛ saa na ɛtɛ deɛ watwam sane sɛ na ne nananmusini biara nso nni hɔ ɛno deɛ saa na ɛtɛ deɛ watwam. Deɛ ɛtɔ so mmienu wɔn reba court yi nso no wɔn se wɔn haw nyinaa no ɛfa ɛyɛ forty one polling stations no ho. Na esi dɛn na obi a ɔno sɛ n'asɛm nyinaa no ɛha anaasɛ ɛfa pɔtu wɔn ɛfatu wɔn ɛɛ polling stations ho no? Ɛnɛ yi deɛ mo adane ani ɛde akɔ akɔyɛ all the polling stations a ɛwɔ constituency hɔ nom emu ɔhwerɛm. San sɛ ɛno nso mmra PNDC law two eight four no ka sɛ ansa na abɛka sɛ yɛnkɔ nkɔto aba wɔatwa biribi mu yɛnkɔ nkɔto ne nyinaa foforɔ no deɛ ɛwɔ sɛ wohu ne sɛ Sɛ ɛyɛ asɛm a yɛreka yi, nneɛma bi kɔɔ so a na ɛnyɛ anaa? Deɛ ɛtɔ so mmienu, nneɛma a ɛkɔɔ so a ɛnyɛ no, ɛtiatia mmara bi anaa? Na sɛ mpo saa nneɛma no nyinaa sii a, ɛwɔ nsunsuansoɔ bɔne bi wɔ abatoɔ no a yɛkɔtoeɛ no so sɛ ankyɛ yɛbɛtumi adan yɛn ani anaa? In this case, Honourable Ngyindama winning aba yi with three thousand seven hundred and thirty four votes, more de forty one polling stations na aba. Esi dɛn na nnɛyi judge a woto dwom ka sɛ, Ma yɛne me twere nyinaa mu nkonko tɔba no foforo? Ebiem, bere a wɔhyɛɛ aseɛ no, yɛgazetee ɛyɛ parliamentary results yi twenty fourth of December, twenty twenty four. Wɔn nso wohwɛ ɛbere a wɔkɔ fileeɛ no a, na it was way ahead, about nine days or so over. The twenty one day no a ɛyɛ mandatory sɛ sɛ yɛnya gazette a wowɔ twenty one days sɛ ɛwɔ sɛ wo file wo petition biara. Ɛno nso yɛka kyerɛɛ court yi ɛna court yi bogui wɔ mfi na ɔtɔ kɔɔ so na ɔdii asɛm. Mm. Bɛ ɛhɔ na anɔpa yi na yɛrebisa sɛ Bere a wɔkaa Judge no amia no, na ade kye na lawyers a na egyina mu ma Matthew Nyindam no ankɔ higher court te sɛ nea nnɛ wɔafile certiorari wɔ Supreme Court yi. Oh, wɔn raise yɛ ɛna court no ankɔ, but no nkyerɛ sɛ ɛno nti no Supreme Court ntumi nyɛ nea ɛtene sɛ mmara no ka sei a. Megye tom, wɔankɔ higher court. Na ɛno no nso no mmra mu no nkyerɛ sɛ sɛ mpo no judge a ɔwɔ hɔ yɛ religious na ɔtɔ kɔɔ so tieeɛ na ɛno nti no ɛma ɛyɛ ɛɛm wɔn a wɔyɛ respondent no ankɔ higher court a, ɛno nkyerɛ sɛ sɛ yɛsan de ba ɛyɛ supreme court no mu a wɔn nni kwanya ɛnni jurisdiction sɛ wɔbɛtie. Wɔn wɔ saa ahoɔden no sɛ wɔbɛtie. Nti na wokɔ Parliament a, nea ɛtaa kɔ si hɔ nso ne sɛ atemmu a ɛreba yi, sɛbe ɛho mfoni bi asi sɛn. Ɛɛm, Cape Coast High Court maa Gyekye Quayson sɛ Gyekye Quayson nso no, kwan a ɔfaa so abɛyɛ MP no ɛnyɛ mmara kwan so, enti yɛatwe ɔse akonya, yɛnkɔ na yɛnkɔto aba no foforɔ wɔ hɔ nom. Saa berɛ no, Ɛyɛ Parliament twɛeɛ maa Court of Appeal nsɛm a na ɛwɔ hɔ nyinaa yɛ ka wieɛ. Nsɛm no twa di kwan mpo a ɛkɔpuee Supreme Court nso. Ne nyinaa kɔ yɛ ka wieɛ. Mpo naano yi ara a Speaker rerule yi, Harizard naba apue. Megye di sɛ woanya bi akenkan a Speaker rule wɔ mu sɛ nsɛm no bi akɔpue ɛyɛ Court of Appeal. Enti ɛwɔ sɛ yɛtwentwɛn so na yɛwie ne nyinaa. Meka wo maa owu nyinaa, na wɔasan afa sum ase akɔ akɔka akyerɛ Black wɔ Parliament sɛ twerɛ krataa fa kɔma Egypt yɛnya vacancy. Nti clearly wohu sɛ yɛde hu bi ato ɛyɛ judiciary so. Judges foɔ no bi ɛnɛ ɛhu aba abɛwura wɔn mu. Ɛne sɛ ei na Chief Justice koraa mpo no yɛafa ɛkwan basabasa bi so, yɛafa sum ase bi na yɛayi no afiri hɔnom a, Ɛnneɛ me a me no meyɛ sɛ ɛsi dɛn na circuit court judge a na ɛwɔ ma ruling a wotumi kɔfa Idi Amin de ne bam kɔ kɔfa animal farm de bam tumi ka sɛ yɛn nyinaa no yɛnyɛ pɛ wɔ mmara no mu ebi so kyɛn mmara no ɛka ne nyinaa ho sane sɛ ehu bi aba abɛhyɛ a judges foɔ no bi mu nti ɛne mmara no baabi a ɛda koraa mpo no a ne yɛ yɛ yɛ yɛ kyim no de afa baabi that is what is happening yɛn yɛwɔ gyidie mapa. Saa asɛm yi a akɔ akɔpue ɛyɛ court of appeal yi, court of appeal bɛma saa atɛntrenee a yɛasi ne tiri ase no, wɔbɛtene no. Yɛgye di yie nso sɛ ɛyɛ Supreme Court nso, asɛm fa no bi a aba abɛtɔ wɔn anim no nso no, wɔbɛhwɛ na wɔahwɛ mmara no mu na wɔatene no. Yɛhia sɛ Ghana no, yɛbɛyɛ. Yɛmma yɛ kamam nka deɛ mamu no yɛbɛtoto no ase baako koraa. Hmm. Nana, just the case a um, yɛate sɛ um, electoral commission sɛ 30th of this month ɛna ɔbɛyɛ rerun. We are also hearing sɛ appeal court of appeal deɛ no soso ɛyɛ uh, third January. So yɛhwɛ the situation sɛ yɛakɔyɛ rerun awie na mmuaeɛ nso sɛ ɛbɛba. Ɛnyɛ third January o. Okay, but ɛsɛn. Ɛne 18.

Ɛɛ ɔɔ ɔbɛ starte process na wayɛ re run no NDC mo bɛ NPP mo bɛ partake in that process anaa ɛɛ abrɛ a mo wɔ court yi. O da bi yɛ deɛ yɛ gye die ne sɛ sɛ yɛ nya kɔ pɛ na akɔ akɔ yɛ sɛ yɛ koraa no yɛ nim baabi yɛ gyina ɛɛm nea ɛyɛ papa ne sɛ court ama date a ɛboa sɛnea nka wo kɛ nka court de date bi kɔ kɔ hyɛ akyiri akyiri a ɛna nka ɛbɛ ha adwene ba court nso ahu sɛ mm asɛm no ho hia. Enti yɛnhwɛ yɛn nka na ɛmfiri hɔ nom. Ɛno nti yɛn yɛ deɛ Supreme Court sɛ Nyame yɛ adom a on the 16th which is next week Tuesday yɛ Court of Appeal Tamale nso sɛ wɔn deɛ wɔn ano asɛm ɛne wɔn ruling ɛbɛba Nyame yɛ adom a 18 Enti yɛn yɛwɔ atweneɛ mu. Na EC deɛ ahoma no ɛbɛsɔ wɔn kɔn ɛbɛsɔ wɔn nsa ɛbɛsɔ wɔn nan no wɔn nyɛ obiara ma ne nka bi mu wɔn saa na wɔn yɛɛ a wɔn de oyene ɛde basabasayɔ ɛde baa Ablekuma North. Mo ara from Gyimri ɛna mo ara true ɛnyɛ sɛ sɛbe wɔn officers nkumaa nkumaa bi oo wɔn ara deputy commissioner mu a na ɛfiri January ɔkaa yaa sɛ yɛnhia rerun biara wɔ Ablekuma North yɛnhia rerun biara yɛhia ne sɛ yɛbɛnya bammɔ ne ayɛ collation yɛhia ne sɛ yɛbɛnya bammɔ ne in fact wɔn kɔɔ mmarahyɛbadwam Ɛhyɛ akosimfo sɛ they don't need any rerun in Ablekuma North. Nea wɔn hia yɛ coalition, nea wɔn hia yɛ coalition. Ɛna ɛsi Adu Nkɛtea NDC National Chairman a ɔrepɛ President adi yi ɛkaa sɛ Nyesinfoɔ ma wɔn nyaa kwan mpo no, wɔn wɔn de adeɛ a wɔn ɔyɛ sɛ yɛyi wɔn firi hɔ. They are not fit for purpose. Yɛnyi wɔn nyinaa mfiri hɔ. Ɛno the following day na ehu bɛtɔɔ Yisufo yi so na wɔde krataa baa sɛ yɛkɔ akɔyɛ rerun in nineteen polling stations. Ɔkaa saa asɛm no wiei anni naanu anni nansa na wɔde krataa baa sɛ yɛrekɔ akɔto aba no in nineteen polling stations. Mo ara mo asɛm a moaka sɛ yɛnhia rerun biara o, moamfa nkyerɛmu biara amma, moamfa, in fact Na apart from sɛ wɔka na ɛyɛ court koraa na ahyɛ ne yɛakɔ high court ama high court ahyɛ sɛ they should go Ghana police should provide security for them wɔn nkɔ na wɔn nkɔ yɛ collation no English foɔ ɛde huu ɛnɛ yi. Sɛ yɛde petition akɔ so yɛ nnwuma mu. Yes. Nti wɔn no deɛ wɔn adwuma na wɔn bɔ ho ban. Mm. Okay. Nti ehu na abɛtɔ wɔn so. Ade wɔn yɛ nyɛ ehu na abɛtɔ wɔn so. Mm. And uh, this is a well evenly oh ɛyɛ orchestration ɛyɛ. Adwen bɔn yi ɛyɛ ɛyɛ adeɛ a kyesɛ from ɛfiri mu paa because yɛn bobɔ pɔ no ɛwɔ presidency yɛ bɔ wie a ne yɛde hu ɛde ato judiciary foɔ no ebi so ajudges foɔ no ebi so yɛ wie a parliament deɛ yɛn yɛ kura hɔ no mɛhyɛ yɛ bɔtɔ mu dada ɔsisi ano saa o o parliament deɛ ɛhyɛ president mahama bɔtɔ mu ɛti no parliament deɛ yɛ ayɛ deɛ nti yɛ bɛka no bɛyɛ yɛ wie pɛ because Sɛbe, sɛbe, ɔpɛ nnipa a wodi dwom a wo waka w'asɛm de ato dwa sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛ declare under a yɛbɛ kantantew sɛ yɛtie asɛm nyinaa awie na wawie no adane w'ani na ama w'ayi ɛkɔkɔ biaɛ ɛkɔ kyɛ saa yes na ɛnni deɛ neɛ oo yɛafrɛ hɔ ahyɛ bɛtom nti hɔ no nso deɛ saa yɛwie a yɛde ho nso ato electoral commission so san sɛ electoral commission sɛ yɛde ho to no so sɛ yɛpɛ sɛ yɛyi ne tu hɔ a ɔno nso no ɛde ho bɛyɛ no adwuma na ɛneɛ no a ne ɛkɔ saa Dwempɔne no ara na ɛkɔ. Na mmom no, megye di sɛ Ghanafoɔ a wɔden ne sunsumpa wɔ mu no, they will rise up against saa adwempɔne yi a ɛreba yi. Nana, ɛyi MPs no bi ka wɔ parliament sɛ wɔn colleagues no athreaten wɔn sɛ yɛfi Kpandae a yɛbɛkɔ Nsawam, yɛbɛkɔ Sum, yɛbɛkɔ Assin. Ɛndora nso makenkan no baabi sɛ Yɛse NDC foɔ a file appeal in the other cases a ɔmo lose yɛ no nyinaa. Mpakyɛ as a party mo wɔ records bi saa? Oh yɛwɔ records bi saa. Ɛnɛ yɛ director of legal ɛbɛ brief yɛn on all these matters. Okay. Ɛɛ Nyame yɛ adom a ɛka sɛ ɛbɛma mɛtumi anya full details no de ama wo. Okay so it's true.

Alright abusua Henry Nana Boakye ɛyɛ. Sɛ ɔbɛtumi a produce saa list no a eh, names of lawyers a ɛwɔ chamber no ɛwɔ hɔ no din no no. Eti sɛ mo sae wɔ hɔ, adi sɛ tu wɔ hɔ nom. Ɛnɛ one other lady no a ɔwɔ aseɛ no, ɛna me kae din no but me nkae nipa no, nti ɔde to so a eh, yɛbɛtumi ahwɛ. Ɛna mo ma ka kyɛ ne sɛ mo bɔ no mo atwerɛ aba na mo de mo din a ne din ahyɛ aseɛ sɛ wɔn fa mmra. Na is it not intriguing sɛ sɛ mo sae ɛna ɛnora ɔuse no social.

Ɛba tu wahu. Ɔse Noah Ephraim tɛtɛ Adamate. Ba wo kɔ hwɛ edin a Sremsaa twerɛw no a, ɔtwerɛɛ Noah E eh tɛtɛ. Ɛwɔ ne face ɛwɔ ne Facebook no. Mpakyɛ bɛtumi a produce Sremsaa nso Facebook post no so that Ghanafoɔ will not see. But wo kɔ ɔmo hɔ nom ɔmo website hɔ na wo hwɛ nnipa a ɛwɔ saa chamber hɔ na then you realize sɛ oh okay so this is the same guy nti wei yɛ Sremsae versus Sremsae ɛna ɔno ara na ɛɛkɔ akɔ defend Ndra wabɛ ɔmo foo sɛ Ghana foɔ agyimi ɔho mpakyɛw fa first post no a ɛɛ wo de baa bere a yɛɛhyɛ program no ase no fɛ no bra na yɛnyɛ ne nkɔ ase the other one ɔsɛ I can confirm that the other one Noah E30 me na me wɔ ha

on the office of the special prosecutor or insulate it from the Attorney General's constitutional control. Ade wei, megye di sɛ Supreme Court ɛbɛbɔ ato agu. His relief na ɛwɔ ase. Ah, because wei nyinaa no, ɛnyɛ saa na mandate no kyerɛ. Mm-hmm. Wei nyinaa, ɛnyɛ saa na mandate no kyerɛ. Mm-hmm. See, but wọ́n tẹ yẹ firi so if it must be done it, it must, must be done well. well. President ɛwɔ kwan sɛ Institution biara a parliament na ɛ establish yɛ no, yɛn pɛ a, yɛbɛsan akɔ parliament hɔ na yɛakɔgu no. Ɛnnɛ private members bill as ɛdɛ a wɔde aba yi, mo ɔyɛ, wɔn a wɔbɛ approve, wɔbɛgye atom, office no na yɛagu no. This.